Dir Dammen an Dir Hären Deputéierten, léif Éiregäscht alleguer, léif Frënn vum LCGB, Léif Frënn vun alle befrënnten Organisatiounen, Associatiounen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Kongressdelegéierten, léif Frënn alleguer, ech adresséiere mech fir d'éischt un eis Invitée d'honneur haut. Ech sinn immens frou, dass Der do sidd. An dat bedeit och eppes an dat weist, dass Dir d'Wichtigkeet vum OGBL-Kongress, vun deem wichtige Moment hei unerkennt. An Samsdes moies bei guddem Wieder hei bei eis ze kommen, dat heescht eppes. An ech soen Iech e ganz, ganz grouse Merci fir Är Präsenz de Moien. An dann un d'OGBL-Kongressdelegéierten, Et ass e klengen Insider-Joke, si wëssen, dass ech heiansdo eng hallef Stonn vun der Ried scho Merci soen. An ech bieden ëm Äert Verständnis, Mee haut muss ech awer, haut muss ech et kënne soen, en risegrousse Merci u jiddereen eenzelne vun Iech. Dass en immens schéine Moment ass, eng Stärkung vum OGBL. Ech soen Iech Merci fir alles. Merci elo mol fir Äert Vertrauen. Merci, dass Der mech nach eng Kéier als Är Presidentin wëllt fir déi nächst 5 Joer. Merci, dass Der eis zesummen erméiglecht, deen OGBL vun haut duerzestellen. Merci, dass mer kënnen zesummen deen Engagement do weisen. Viru fënnef Joer, an Dir wësst dat, léif Kolleeginnen a Kolleegen, an Dir Dammen an Dir Häre, sinn ech hei fir d'éischt zur Presidentin gewielt ginn. An éierlech gesot sinn dat gefillten honnert Joer hier. Et ass eng ganz nei Welt. Mir hunn esou vill erlieft, an awer ass et jo dann ëmmer erëm, wéi wann et gëschter gewiescht wier. A mir hunn esou vill zesummen erlieft. Mir sinn duerch schwar Zäite gaangen, mir sinn duerch Héichte gaangen an duerch Déiften. Mir hu gekämpft a gewonnen. Mir hu gestridden a souguer gestreikt. Mir hu manifestéiert. Mir hunn och dialogéiert. Awer virun allem, léif Kolleeginnen a Kolleegen, hu mir all Dag, all Dag d'Interesse vun de schaffende Leit an de Pensionéierten hei zu Lëtzebuerg verteidegt. A mir hunn hir Situatioun verbessert. An dat ass, mengen ech, dat gréisstend Luef, wat mer kënne maachen. Merci un Iech fir Äert Engagement. Alles dat hu mer zesumme gemeet. Mir hunn zesummen an deene Joren och den OGBL vun haut gestalt. Ech hunn et gesot, mir hunn och e bëssen dem OGBL eng nei Handschrëft ginn. En ass e bësse méi jonk ginn, méi modern, méi cool, vläit och e bësse méi weiblech, awer ëmmer d'selwecht engagéiert, ëmmer déi selwecht Wäerter vertriedend, ëmmer d'selwecht kämpferesch, wann et muss sinn. An dorobber kënne mer zesumme stolz sinn. An dofir geet mäin allergréisste Merci un Iech fir Äert gewerkschaftlecht Engagement. Well dat Vertrauen, wat Dir mir gëschter ginn hutt, fir nach eng Kéier fënnef Joer weiderzefueren, dat ass de Beweis, dass mir all zesummen déi lescht fënnef Joer eng gutt Aarbecht geleescht hunn. Well, an ech hunn dat schonn immens oft gesot, mee eigentlech ni oft genuch, den OGBL, dat ass net seng Presidentin, dat ass och net seng Geschäftsféierung. Den OGBL, dat si seng Militantinnen a Militanten. Dat si seng Personaldelegéierten aus alle Secteuren, dat si seng iwwer 77.000 Memberen, dat si Männer a Fraen aus alle Secteuren, aus alle Beruffer, aus ënnerschiddleche, vun ënnerschiddlechen Nationalitéiten, déi zu Lëtzebuerg wunnen oder an der Grenzregioun, jonk oder manner jonk sinn. All zesumme si mir den OGBL, Kolleeginnen a Kolleegen, e grouse Merci dofir. An net ze vergiessen, dat muss ech awer op dëser Plaz kënne maachen, erlaabt mer et, dem haaptamtleche Staff vum OGBL, ech hunn et gëschter scho gesot, Dir sidd fir mech wéi eng zweet Famill ginn. Et ass esou, ech soen Iech Merci, dass Dir ni opgitt, well et ass oft keen einfachen Job, mir wëssen dat alleguer. E grousse Merci u jidderee vun Iech. Fir Ären alldeeglechen Asaz, fir Är Gedold, fir Är Ausdauer. Et ass och oft immens haart, et ass och ni alles perfekt a mir géifen eis alleguerten ëmmer méi wënschen, méi Zäit, méi Moyen, méi Leit. Mee mir maache mat deene Moyens awer och deen aller, allerbeschten Job, dee méiglech ass. Mir maachen deen Job hei zu deem beschten a schéinste vun der Welt. Dir stitt all Dag op, setzt Iech an, fir dass et de Leit besser geet. Mir stinn zesummen op der richter Säit an duerfir e ganz groussen Merci, en éiweg Dankbarkeet fir ären Engagement, léif Kolleeginnen a Kolleege vum OGBL. Well de Succès vum OGBL ass ëmmer e Succès vum Kollektiv. Dat war ëmmer esou, dat wäert ëmmer esou bleiwen. An déi lescht fënnef Joer, dat ware keng einfach. Déi meescht vun eis hunn dat gëschter scho gesinn, mir haten den Tätegkeetsbericht, jiddereen heibanne weess et souwisou. Et war en ustrengend Joer. Mir hunn och, mir hunn misste mat onbekannten Défien bemol eens ginn. Mir hu missten ellen Décisiounen huelen an Covid-Zäiten. Mir haten duerno Krich an Europa, mir haten déi ganz Indexlutte, mir haten d'Energiekris, déi aus de Krich resultéiert ass, mir haten Tripartiten an nach Tripartiten. A mir konnten ëmmer op eneen zielen. Mir hunn, mir hunn zu all Moment eis Responsabilitéit iwwerholl. Mir stoungen zesummen, mir hu wichteg a schwéier, awer richteg Decisioune geholl. An dat gouf och bei de leschte Sozialwale bestätegt, wou den Uwe Gébert gestäerkt erausgaangen ass, sief dat esouwuel an de Betriber wéi och an der Chambre des Salariés, wou mer mat 37 vu 60 Sëtz eis absolut Majoritéit konnte verteidegen an ausbauen. An dat ass schéin, dat ass eng Bestätegung vun eiser Aarbecht, mee dat bréngt eeben och eng grouss Responsabilitéit Mat sech. A léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Kongress, dee fënnt all fënnef Joer statt. An dat ass, de Pit huet et de Moie scho gesot, ëmmer de Moment och, fir sech op d'Zukunft virzebereeden, fir ze soen, wéi soll den OGBL vu muer ausgesinn, fir zesummen opzestellen, wat ass eis politesch Pragamatik, wou gi mer hin. An duerfir hu mer gëschter eis politesch Zentralsekretäre gewielt, mir hunn eis Geschäftsféierung gewielt, mir hunn eis nei Exekutiv, eis nei Iwwerwaachungskommissioun, wéi mer gesinn hunn, eisen nationale Virstand, eis Vizepresidenten, eis nei Presidentin an al Presidentin gewielt. Zesumme si mer eng staark Ekipp. Ech menge mir sinn definitiv prett, fir mat all Eenzelnen am OGBL d'Zukunft unzegoen. An ech muss soen, déi Zukunft ass keng einfach. Dat wäert keng einfach sinn, mir wëssen et. De Kongress fënnt an Zäite statt, déi esou onsécher si wéi eigentlech nach ni. Mir brauchen, also wa mer d'Noriichte kucken all Dag, da gesi mer d'Schreckensnouvellen, déi aktuell, déi international, déi geopolitesch Situatioun, déi ass verstéierend. D'Sophie Binet huet gëschter gesot, et huet een d'Gefill, et lieft een an enger Dystopie. Och um nationale Plang hu mer Problemer. Mir si mat engem radikale politesche Kurswiessel konfrontéiert. E kale Bewand bléist iwwer d'Rechter an d'Errungenschafte vun de Leit, déi musse fir hire Loun schaffen. Attacke géint eis Léin, Attacke géint eis Kollektivverträg, géint eis Pensiounen. Eng Regierung, déi eent zu eent ëmsetzt, wat d'Patronat hinnen diktéiert. Et ass eng schwéier Zäit an deenen nächste Joren. Op europäesche Plang do erliewe mer e Rietsruck, wéi en zënter den Drécher Joren net méi gouf. Kricher wüten all Dag an der Welt, international Handelskricher sti virun der Dier. An den USA, bon, mir hu scho vill gëschter driwwer geschwat, zwee geféierlecher un der Spëtzt, oder méi nach, Grössenwahnsinneger. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Welt steet op der Kopp, steet virun esou villen Defie wéi se scho laang net méi gouf. Et si keng einfach Zäiten. Dat sinn och keng einfach Zäite fir eis Gewerkschaften. Mee d'Gewerkschafte ginn duerfir ëmsou méi gebraucht an dësen Zäiten. A mir mussen op der Héicht sinn. eigentlech esou vill wéi nach ni. Mir mussen eis och upassen, mir mussen och emol ëmdenken, mir mussen eis Prioritéite setzen, mir mussen zesumme schaffen, ëmmer méi a staark, mir mussen eis moderniséieren an op der Héicht sinn. Dat bedeit eben och, Weeër ze goen, déi nei sinn an déi vläicht nach virun net esou laangem ondenkbar gewiescht wäeren, wéi zum Beispill eis Zesummenaarbecht mam LCGB. Well vun enger virsiichteger gemeinsamer Campagne, déi mer gestart hunn, sti mer haut zesummen an eisem Front syndical a mir sinn zesummen esou staark wéi nach ni. An ech mengen, et ass fir vill iwwerraschend komm, fir eis selwer och. An et ass nei an et ass och onerwaart an et ass och heiansdo eng Iwwerwannung fir jiddereen, an dat op béide Säiten. Nach virun engem Joer, am Mäerz 2024, do stounge mer an de Sozialwale géinteneen op, Mir waren Haaptkonkurrenten, haut si mer Frënn. An ech kann lech soen, ech si just einfach nëmmen dankbar dofir. Well, Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass dat eenzegt Richtegt, wat mir kënne maachen an dësen Zäiten. An Zäiten, wou mer vu. Merci. An deenen Zäiten, wou mer vu Politik a Patronat esou hefteg attackéiert ginn, wéi nach ni, Do ass et einfach eng Noutwendegkeet. Et ass eis Responsabilitéit, eis net auserneen splécken ze loossen, geschlossen an dee Match hei ze goen. Erlaabt mer och awer e perséinleche Merci auszedrécken un de Patrick Dory, den Nationalpresident vum LCGB, an de Fränz Lommel, de Generalsekretär vum LCGB. Ech hunn dierfen op Ärem Kongress dobäi sinn, Dir sidd op eisem Kongress dobäi, alleng dat ass scho schéin. Mee awer virun allem Merci, Kolleegen, fir d'Vertrauen. Merci éierlech fir dat éierlecht Beméien, all Dag eis Stäerkten zesummen ze leeën. Et sinn nei Zäiten, mir ginn nei Weeër, mir weisen, dass mir eis upassen an dass mir eis moderniséiere kënnen. Dat hei ass deen eenzeg richtegen. Et gëtt keen anere Choix wéi de Front syndical. Dovunner sinn ech iwwerzeegt, dovunner si mir iwwerzeegt. An an deem Sënn wäerte mer och gemeinsam de Moien nach eng Dagesresolutioun unhuelen. An ouni elo wëllen Drock ze maachen, déi ass beim LCGB-Kongress schonn am Februar ugeholl ginn, wéi Der wësst, an dat unanime. An d'Gewerkschaftsfront ass dat, Kolleeginnen a Kolleegen, wat eise Géigner Angscht mécht. Dat ass, dat mierke mir all Dag, dat ass dat, wat de Politik a Patronat Angscht mécht. An genee dat weist eis och, dass et de richtegen an den eenzeg richtege Wee ass, am Interesse vun alle schaffende Leit hei zu Lëtzebuerg, am Interesse vun hire Famillen, vun de Pensionéierten, vun eisen Acquisen, vun eisen Errungenschaften, vun eiser Zukunft, am Interesse vun deem Allem däerfen a wäerte mer eis net méi spalte loossen. Gewerkschaftsfront ass och ëmmer méi wichteg, wann ee bedenkt, wat an der Welt esou lass ass. Well och fir de Fridden musse mer all zesumme geschlossen astoen. De Krich ass zeréck an Europa, honnertdausenden Doudeger, Millioune vu Leit, déi direkt betraff sinn, déi liewen zënter Joren an der Angscht ëm hiert Liewen an an onméigleche Konditiounen. Famillje ginn auserneegerappt. A wéi bei all Krich sinn et ëmmer déi schaffend Leit, déi déi gréisste Laascht ze droen hunn, sief et un der Front selwer, sief et awer och duerch déi wirtschaftlech Konsequenzen oder duerch déi sozial Ongläichheeten, déi duerch Kricher verschäerft ginn. Duerfir ass d'Thema vum Krich, Kolleeginnen a Kolleegen, och ëmmer en Thema vun der Gewerkschaft. Et, dat bleift net aus. Wann awer elo iwwer Verteidegung, iwwer Oprüstung, iwwer de wehrhaft Europa geschwat gëtt, wann op alle Säite riseg Verteidegungsétae gestëmmt ginn, da musse mir Folgendes festhalen, Mir sinn ëmmer fir de Fridden. Mir sinn ëmmer fir d'Diplomatie, fir d'Stäerke vun den internationalen Organisatiounen wéi der UNO a géint de Krich. A mir sinn natierlech och fir e souveränt an e staarkt demokratescht Europa. An an der aktueller geopolitescher Situatioun, déi duerch eng ëmmer méi grouss Onsécherheet, wéi mer wëssen, duerch d'Multipolaritéit an duerch onzouverlässeg Bündnispartner geprägt ass, kann Europa einfach net schutzlos do stoen. A mir sinn och weiderhin dofir, d'Ukrain ze ënnerstëtzen an hirer Verteidegung géint dee völkerrechtswiddregen Ugrëffskrich. An natierlech entstinn duerch dee schreckleche Krich un den Diere vun Europa, dee jo elo schonn iwwer dräi Joer undauert, mee och duerch d'Agéiere vun Trump a Co. Ängschten an Debaten iwwert d'Verteidegungsfäegkeet vun Europa. Mee mir mussen awer kënne soen, wann elo iwwer Rüstungsetahen vun haut op muar, wann déi sollen méi wéi verduebelt ginn a wann d'Aktien vun de private Rüstungskonzerner op eemol duerch de Plafong ginn a wann da déi nei Oprüstungspolitik elo eng verfeelten europäesch Industriepolitik soll wettmaachen, A wann och nach am grousse Stil op eemol kënne Scholde gemeet ginn fir Militärdépensen, wou mir zënter Jore streide fir Scholden ze maache fir Investitiounen an d'Santé, an d'Infrastrukturen, an d'Bildung, an de Logement, an den Ëmweltschutz an esou weider, a mer ëmmer gesot kruten, dat bedeit eise Ruin, dat wär den Enn, mee dann, Kolleeginnen a Kolleegen, da leeft eppes schif. A mir sinn erschreckt a mir sinn alarméiert, wann haut an eise Länner vu Krichsfäegkeet geschwat gëtt statt vu Verteidegungsfäegkeet. Well mir wëssen, wat dat do bedeit. Mir wëssen, wou dat do kuerz oder laang hiféiert, nämlech zum Sozialofbau fir d'Oprüstung. An, an eis Regierungsparteien zu Lëtzebuerg, déi soen eis haut, Et gëtt kee Sozialofbau. Dat ass fir si déi rout Linn, wann et ëm Verteidegungsdepensë geet. Mä mir wäerten si dodrunner erënneren, well dat do ass, Dat Allerwichtegst, Mir wäerten et net dulden, dass och nëmmen een Euro vun de schaffende Leit an hire Familljen ewechgeholl gëtt, fir privat Rüstungskonzerner ze beräicheren. An duerfir soe mer och, E souveränt, e staarkt Europa, dat verteidegungsfäeg ass, ass och en Europa, dat eng souverän a staark Industriepolitik huet. Well ouni Industrie an den europäesche Länner si mer ëmmer ofhängeg vum auslännesche Grousskapital. Ouni staark Industrie ass u Verteidegung an der Zukunft guer net ze denken. An dat hu mer och gëschter oft gesinn, wéi geschwächt d'europäesch Industriepolitik ass. Dofir ass dat do och en No-Go. An e souveränt, staarkt Europa, dat ass och en Europa, dat de Sozialdialog mat staarke Gewerkschafte stäerkt, dat am Interesse vun der Allgemengheet agéiert, dat d'Kafkraaft vu senge Bierger stäerkt, dat op politesch Stabilitéit an op Demokratie amplaz op autoritär Discourser an op Austeritéit setzt. Nee, mir stëmmen net einfach an an den neien Oprüstungshype. Well mer aus der Vergaangenheet leider geléiert hunn, wat dat bedeit a wou et kann hiféieren, ween dono déi Leidtragend sinn, nämlech déi Schaffend, déi Pensionéiert, hir Famillen. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, war a wäert ëmmer fir eis déi rout Linn sinn, ëmmer an iwwerall. Kolleeginnen a Kolleegen, déi Visioun vun deem fortschrëttlechen Europa do, an deem mer kënnen a Fridde liewen an am Wuelstand, déi steet leider am direkte Widdersproch mat dem Europa, wéi mer et haut kennen. D'Lëscht vun den EU-Länner, an deene rietsextrem Parteien an der Regierung sinn oder no dru sinn, déi gëtt leider ëmmer méi laang. Et ass erschreckend. Esou eng politesch Kris an Europa ass et zënter dem Enn vum Zweete Weltkrich, zënter 80 Joer, net méi ginn. An deen Ausbléck do an d'Zukunft, dee léisst ee leider net optimistesch stëmmen. Optistmistesch, Kolleeginnen a Kolleegen, kéinte mer just da sinn, wann an Europa elo eng Kehrtwende géif gemat ginn, wann endlech eng Politik géif gemat ginn, déi dem Rietsextremismus säin Nährbueden ewechhëlt. De Rietsextremismus ass e mënscheveruerchtend Onheel, wat en uriicht. Déi sinn nämlech net einfach en historesche Zoufall ouni Grond an ouni Ursaachen. Nee, déi sozial Nout vun de Leit, déi Perspektivlosegkeet, d'Angscht virum sozialen Ofstig, Dat sinn a bleiwen d'Waasser op d'Mille vun der rietsextremer Dynamik. An entgéint de Fuerderunge vun de Gewerkschaften, och der europäescher Gewerkschaftsbewegung, ass an deene leschte Joren déi sozial Dimensioun an Europa vill ze kuerz komm. Déi wirtschaftlech Interessen dominéieren ëmmer méi. Déi neoliberal Politiken, déi gemaach gi sinn am Interesse reng vum Kapital an hire Lobbyen, Déi hunn zum Loun an zum Steierdumping gefouert. Si hunn d'Sozialstaate geschwächt an déi ëffentlech solidaresch Systemer vun der sozialer Sécherheet, si hu se ausgehielegt, si hu se der kommerzieller Privatiséierung ausgeliwwert. An déi selwecht Remark gëllt och fir d'ëffentlech Dingschtleeschtungen, mir kommen nach drop zréck haut, inklusiv der Santé, dem Bildungswiesen an esou weider. Kolleeginnen a Kolleegen, de Begrëff vun der sozialer Moartwirtschaft, Nach méi, vill méi, dee vum sozialen a Wuelfaartsstaat, déi sinn um Punkt an der Versenkung ze verschwannen. A politesch Brandmauere vun den demokratesche Parteien, déi si gutt géint rietsextrem Parteien, si si wichteg a si si noutwendeg. Si wäerten allerdéngs op Zäit net vill dingen, wa se net op eng ganz zolidd sozial Brandmauer opbauen. An et geet och hei ëm d'Fro vun der Ëmverdeelung. De geschafene Räichtum, dee geet all Dag, gëtt all Dag weider vun ënnen no uewe verdeelt. An och zu Lëtzebuerg gëtt haut d'Politik haaptsächlech am Sënn vun deenen happy few do uewe gemeet. A wann ëmmer méi grouss Deeler vun der europäescher Bevëlkerung vu sozialer Aarmut betraff sinn, Mee dann ass dat genee de Som fir de Rietsextremismus a mäin Häerz blutt, wann ech gesinn, dass an Europa ëmmer méi Leit vun der schaffender Bevëlkerung Bereetschaft weist, bei de Wale rietsextrem ze wielen oder et scho gemat hunn. An hir Frustratioun, jo, géigeniwwer der Politik, déi ass ze verstoen, si ass legitim. Mee hire Vertrauensverloscht an d'Politik ass net onbegrënnt. Mee alles dat ännert iwwerhaapt näischt un der Tatsaach, dass hiert Wahlverhalen an hiert rietsextreemt Wielen einfach fundamental falsch, zudéifst réckschrëttlech ass. A wie rietsextrem wielt, dee wielt dat, wat him selwer nach vill méi Leed wäert zoufügen. Wann e schaffende Mënsch rietsextrem wielt, da wielt e géint sech selwer. Mir wëssen dat. D'Interesse vun de schaffende Leit, vun de Gewerkschaften, vun eis all, Déi sinn einfach onvereenbar mam Rietsextremismus. Dat eent schléisst dat anert grondsätzlech aus. An duerfir, Merci, Kolleginnen a Kollegen. An als Organisatioun, wéi mer haut hei stinn, als staark Organisatioun, déi d'Interesse vun de schaffende Leit an hir Famille vertrëtt, Als eng Organisatioun, déi zudéifst vun den humanistesche Wäerter geprägt ass a vum Kampf fir d'Mënschlechkeet, musse mir eis deem Widdersproch do stellen. An de Rietsextremismus muss als dat entlarvt ginn, wat en ass. Et ass gëschter scho vill gesot ginn, antidemokratesch, autoritär, totalitär, géint d'Mënscherechter an hir international Konventiounen, friemefeindlech, rassistesch, fraefeindlech, diskriminatoresch géint d'Majoritéiten. A wa mer kucken, wat haut an den USA lass ass, da gesi mer, wat dat alles bedeit. Well do gesi mer, wéi politesch Institutiounen, wéi d'Geriichter, wéi d'Wëssenschaft, wéi d'Press an d'Meenungsfräiheet, wéi d'Gesellschaft insgesamt gespalt a géintenee gehetzt ginn. Wéi eng Demokratie a Fro ka gestallt ginn a virun allem, wéi séier dat ka goen. An dat ass erschreckend. An ech brauch kengem hei am Sall dat ze erklären, wann d'Demokratien ugegraff ginn, dann ass dat och, datt eis gewerkschaftlech Fräiheeten ugegraff ginn. D'Geschicht huet jo vill Beispiller dofir, datt an allen autoritär-totalitäre Regimmer goufen et keng Gewerkschaften. D'Gewerkschafte waren nach Alibi-Veranstaltungen. An ouni Opklärung geet et net. Mee all Opklärung, déi mir och kënne maachen, bréngt net vill, wann eben, wéi gesot, dat Allerwichtegst feelt, nämlech dem Rietsextremismus säin Nährbueden ewech ze zéien. Wa him säin Nährbueden muss futti gemat ginn, soss mécht hien eis futti. A fir d'Regierungspolitiken an Europa, fir d'europäesch Politik besteet akuten Handlungsbedarf an kann nëmmen an eng Richtung goen, déi politesch Kris, vum europäesche Kapitalismus, déi ass just dann ze léisen, wann elo endlech e weidert Wuesse vun de sozialen Ongläichheete gestoppt gëtt, wa gläichzäiteg an déi entgéintgesate Richtung geschafft gëtt, Stäerkung amplaz Schwächung vum Sozialstaat, Stäerkung vun der sozialer Sécherheet, Stäerkung vun eise Gesondheets a Bildungswiesen, Stäerkung vun eisem Aarbechtsrecht amplaz Schwächung vun eisem Aarbechtsrecht, Stäerkung vun der Kafkraaft vun de Leit. Eng offensiv Bekämpfung vun de Wunnengskrisen a Stärkung vum Klimaschutz, alles dat muss passéieren, Kolleeginnen a Kolleegen. A gläichzäiteg an dass e wichtege Punkt, muss d'Politik alles maachen, fir all déi demokratesch an déi sozial fortschrëttlech Beweegungen an Organisatiounen an Associatiounen ze ënnerstëtzen, fir se ze stäerken, fir sech onmëssverständlech hannert si ze stellen, well si sinn et och, déi de Kampf géint déi rietsextrem Tendenze kënne stoppen. All sozialfortschrëttlech, all humanistesch an demokratesch gesinnten Allianzen, déi mer haut kënnen hunn, si vun enger enormer Bedeitung an deem Kampf géint de Rietsextremismus. An eng vun deene gréissten Organisatioune vun deenen, dat sinn d'Gewerkschafte, Kolleeginnen a Kolleegen. Déi sozial Brandmauer, dat si mir. An dass un der. Et ass un der Politik eis ze ënnerstëtzen an net riicht virun ze versichen eis ze schwächen. Dat ass genau dat wat net däerf passéieren. A leider ass et awer och genau dat wat zu Lëtzebuerg amgaang ass ze passéieren. Well d'Gewerkschafte ginn net zu Lëtzebuerg vun der Regierung ënnerstëtzt. O nee, Kolleeginnen a Kolleegen, et ass genau de Contraire, wat passéiert. Dës Regierung wëll keng Gewerkschaften. Mir stéieren se. D'Regierung Frieden huet decidéiert, de Lëtzebuerger Sozialmodell, wéi e bis elo fonctionnéiert huet, ze attackéieren, an dat mat enger Häert, wéi mer se nach net erlieft hunn. An den Här Frieden an den Här Mischo an hir Kolleege vum Patronat, déi Gläichgesinnten, si missten emol e klenge Geschichtscours kréien iwwert d'Entwécklung vum Lëtzebuerger Sozialmodell, iwwert d'Roll, déi d'Gewerkschafte gespillt hunn an deene leschte Joren a Joerzingten beim Opbau vun eisem Sozialstaat, bei der Erhalung och vun eisem soziale Fridden. Bei der Bewältegung vun alle Krisen, bei dem Opbauen an Erhale vun eiser Sécurité sociale. Dee Sozialdialog, dat war ëmmer grad d'Stäerkt vun eisem Land. Iwwer 40 Joer vun onschätzbarem Wäert fir d'sozial, awer och fir d'ekonomesch Entwécklung hei am Land. An den OGBL versicht ëmmer, un éischter Plaz natierlech, d'Interesse vun de Leit um Verhandlungsdësch ze vertrieden. An duerfir wëlle mir och de sozialen Dialog aplaz déi sozial Konfrontatioun. Mee wann dat net méiglech ass, Kolleginnen a Kollegen, da kënnt et zum Konflikt, an och dofir si mir prett. Well mir kënnen och dat, dat hu mer gëschter am Tätegkeetsbericht eindrocksvoll nach eng Kéier kondenséiert gesinn, mir hu vill Erfolleger verbucht an deene leschte Joren, mir si vill weiderkomm, mir hu vill erreecht, mir hunn eis Versprieche gehalen, an dat emol um Verhandlungsdësch, awer och emol op der Strooss, wann et noutwendeg war. An wann dës Regierung kee Verhandlungsdësch wëll mat eis, Mee dann féiert kee Wee laanscht Strooss, Kolleeginnen a Kolleegen. A mir wäerten eis wieren. A mir wieren eis an der Gewerkschaftsfront zesummen. Gemeinsam ass OGBL an als LCGB zesumme si mir sou staark wéi nach ni. An den Här Frieden an den Här Mischo kënne sech waarm undoen, well si menge jo, zu Lëtzebuerg hätten d'Leit dat net an hirer DNA, op d'Strooss ze goen. Mee wa si elo net direkt e Kurswiessel hei aschloen an awer wierklech net direkt op der ganzer Linn eng aner politesch Schinn fueren, mee da wäerte se geschwë gesinn, wéi d'Leit op d'Strooss ginn. Erlaabt mer déi kleng Pick hei, mee et bréngt och näischt, wann den Här Mischo versicht no de Wahlen eis mat falschen Zuelen dauernd kleng ze rieden a schlecht ze maachen, souwuel bei der CSL-Wahl wéi och bei den Delegatiounswahlen. Einfach falsch Zuelen an de Raum geheien fir d'Gewerkschaften ze attackéieren. An ech ginn net méi haut op déi armséileg Manöveren do an, dass dass eriwwer. Mee just dat hei, wa mer mat den Zuele wëlle spillen, D'Memberszuel vum OGBL ass an deene leschten 12 Méint ëm 10.000 Leit geklommen. 10.000 Leit. Wéi vill sinn der bei der csv bäikomm? Den OGBL huet méi wéi 77.000 Memberen. Wann ech richteg informéiert sinn, sinn et an der csv insgesamt 10.000. Kolleeginnen a Kolleegen, den OGBL steet weiderhin zum Lëtzebuerger Sozialmodell. Awer zum Sozialdialog mat dräi gläichberechtegte Partner. Dat war ëmmer esou, dat huet d'Success Story vu Lëtzebuerg ausgemaach, dat soll esou bleiwen. Dofir musse mir dee Modell stäerken an net schwächen. An de Betriber musse gestäerkt ginn. Mir brauchen endlech méi Rechter fir d'Delegatiounen. Mir brauche méi Matsproocherecht, méi Matbestëmmung, méi Moyene. A mir brauchen och e bessere Schutz géint Kënnegunge bei den Delegéierten. Well et ass katastrophal, a mir hunn dat an de leschten Deeg erlieft, wat sech op ville Plazen um Terrain ofspillt. Et ass inakzeptabel. Et gëtt mat alle Moyene lo Drock op eis Delegéierte gemeet. Dat wäerte mir net zouloossen. Wa se un een Delegéierte vun eis ginn, da gi se un eis alleguer an da wäerte se eis kenneléieren, Kolleeginnen An eng UEL, déi dauernd vum Sozialdialog schwätzt an déi Bekenntnisser mécht, déi jo wëll mat hire Leit an de Betriber eens ginn, déi selwer, déi eis net brauchen, well se d'Leit jo besser kennen ewéi mir, déi, misst hei och intervenéieren a verhënneren, dass weider Drock op Leit ausgeübt ginn, déi just einfach nëmmen hir Aarbecht maachen. Eng UEL, déi jo am léifste gären hätt, dass e Patron alles ganz eleng mat sengem Salarié, deen an engem Lien de subordination ass, kéint aushandelen, ouni eis. Mir stéieren do, mir nerven. Dat ass eng ideal Welt fir eng UEL, eng Welt ouni Gewerkschaften, genee esou wéi fréier am 19. Joerhonnert. Dat nennen si da Modernisatioun. Eng UEL, déi mengt, et giff een de sougenannte Kampf géint den Absentéisme, béist Wuert, wat mer net gär benotzen, bekämpfen, andeems een einfach elo Juegd op Kranker mécht. Kolleeginnen a Kolleegen, just ganz kuerz dozou, Mam OGBL wäert et keng Verschlechterunge gi beim Schutz vu kranke Leit. Dat ass en absolutten No-Go, dat akzeptéiere mer net. Nee, de Contraire ass de Fall, mir brauche Verbesserungen Mir brauche méi Preventioun, mir brauche Schutz op der Aarbechtsplaz, besser Aarbechtsbedingungen, mir brauche Gesetzer, déi d'Leit och virun de psychosoziale Risike schützt. Et gëtt ëmmer méi Burnout, ëmmer méi Stress, déi psychosozial Konsequenze vun der Aarbecht huelen zou. Mir mussen dat schützen, wat eis am allerwichtegsten ass, dat ass eis Gesondheet, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir brauchen Aarbechtsplazen, déi d'Leit net futti maachen, net krank maachen, weder kierperlech, Nach psychesch. Mir brauchen och Aarbechtszäiten, déi d'Leit net futti maachen. Och dat ass e wichtegt Thema. Den Aarbechtsdag, dee muss en Ufank an en Enn hunn. Deen dierf net komplett der Willkür vum Patron ausgesat sinn. Mir kommen och net dolaanscht, iwwer eng Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich ze schwätzen. Well och Aarbechtszäit ass Liewenszäit. An och hei brauche mer eng Zeitenwende, well et ass net akzeptabel, datt d'Leit ausgequetscht ginn, bis se krank sinn op der Aarbecht. An au contraire zu deem, wat d'Regierung Frieden an hir Frënn beim Patronat sech wënschen, brauchen d'Salariéen och e bëssen eng Virausschaubarkeet op hir Aarbechtszäiten. Si mussen och hiert Liewe kënne plangen. Si kënnen net einfach sprangen, wann de Patron se grad brauch, an erëm heemgeschéckt ginn, wann en se grad net braucht. Well ob et hinne gefält oder net, de Kolleege vun der Regierung a vum Patronat, d'Leit hu leider nieft der Aarbecht och nach e Liewen. Si hunn e Liewen an och dat musse se op d'Rei kréien, och dat musse se kënne plangen, och dat muss vereenbar sinn. An d'Gewerkschaftsbewegung, Kolleeginnen a Kolleegen, déi steet historesch fir d'Verkierzung vun der Aarbechtszäit a fir hir human Gestaltung. A fir d'Patronat steet zënter méi wéi 200 Joer fir eppes ganz anescht an. d'Aarbechtszäit ëmmer nëmmen esou wäit wéi méiglech der Profitmaximéierung ze ënnerwerfen, iwwert de Wee vu méi schaffe Verlängerungen, vun all Forme vu Flexibiliséierung, Zerstécklung, vun Net-Bezuelung vun Aarbechtszäiten. De Sträit ëm d'Aarbechtszäiten, deen ass esou al wéi de Kapitalismus. A bei der Gesetzreform vun 2017, do ass et eis nach gelongen, déi aggressiv Fuerderunge vum Patronat fir eng salariatsfeindlech Ultra Flexibilisierung vun den Aarbechtszäiten ofzeblocken, awer elo, 8 Joer duerno, do hëlt d'Patronat en neien Ulaf. Si hu Réckewand, si sinn dekomplexéiert, si hunn eng Regierung fonnt, déi hir Wënsch wëll erfëllen. Joresreferenzperiode wëllen se, Verkierzunge vun de Pausen zwëschent de Schichten, Verlängerung vun der Wochenaarbechtszäit, manner wéi 44 Stonne Paus pro Woch, dat ass vill ze vill, soe se eis, manner Congé, méi schaffen. Dat ass dat, wat eis Regierung an hirem Koalitiounsprogramm aus dem Wonschkatalog vun der UEL kopéiert huet. Et ass grujeleg. Et ass en plus dat, wat si eis als Moderniséierung wëlle verkafen. An dat ass vergläichbar mat den Aarbechtszäiten, wéi mer se am leschte Joerhonnert haten, Kolleeginnen a Kolleegen. An dobäi si mär et, déi ëmmer fir eng modern Wirtschaft astinn. An ëmmer stoungen, eng wou de Salarié geschützt ass, wou e sech kann entfalen, wou en eng Matsprooch huet, wou e gesonde Kader vun an eng gesond Form vun engem staarken Aarbechtsrecht gouf. Nëmmen esou kann nämlech och eng Wirtschaft gesond a produktiv sinn, well mir sinn et jo déi de Wuelstand erschaffen, mir si jo d'Wirtschaft, mee de Contraire geschitt grad. An engem Secteur, Kolleeginnen a Kolleegen, do hu se schonn de ronn 50.000 Beschäftegten einfach emol ugekënnegt, hir Aarbechtszäite massiv wëllen ze verschlechteren. An et sinn der vill vun Iech haut vertrueden, Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Handel. Dat, wat den Här Delles an den Här Frieden am Commerce hei wëllen duerchzéien, dat ass einfach nëmmen inakzeptabel. Einfach sou, ouni dass iergend een et wollt, ouni och dass et en Zäitdrock gouf, matzen an der Ubahnung vun engem gréisste Sozialkonflikt vun de leschte Joren, trotz eise legitime Géigenargumenter vun OGBL an LCGB an der Diskussioun, ouni mat der Wimper ze zucken, ouni un déi dausende Salariéen ze denken, déi jo nach oft Frontalier sinn, oft Frae sinn, déi zu Mindestlöhn musse schaffe goen. Hunn si einfach eesäiteg decidéiert, ganz alleng, einfach sou, d'Buttiker vu moies 5 bis owes 22 opzemaachen, sonndes opzemaachen, feierdeeg se opzemaachen, brav einfach mol sou kuerz eng Kéier London, Tokio, Paräis gespillt, an dat op Käschte vun de Liewensbedéngunge vun dausenden an dausende Leit. Onnéideg, dat ass onverständlech, dat ass eekleg, dat ass inakzeptabel! An dat da vun enger Regierung, déi seet, si stéing net op der Säit vum Grousskapital. Mä hei weise se genee de Contraire. Kolleeginnen a Kolleegen, da kënnen d'Regierungsparteien och nach esou gär um 8 Mäerz fir hiert Engagement fir d'Fraerechter stoen, mee wa si gläichzäiteg, awer ouni ëmzekucken, d'Aarbechts an d'Liewensbedingunge vun Dausenden an Dausende Fraen esou dramatesch verschlechteren, Wann si wierklech do voll driwwer fueren, wann se all Form vun Work-Life-Balance vernichten, mee da kann een hinnen dat net ofhuelen, wann se den 8 Mäerz fir d'Fraerechter astinn. Fraerechter ginn et net zum Nulltarif. Wee wëll eng seriö Gläichberechtegung? Wie wëll eng Egalitéit, dee muss sech eben och fir gereegelt Aarbechtszäiten asetzen, anescht geet et net. Dee muss sech fir gerecht Léin asetzen an deen och, jo, dee muss och iwwer eng Aarbechtszäitreduktioun bei vollem Lounausgläich schwätzen. Erlaabt mer just kuerz e grouse Merci u jiddereen, dee bei deem Fraestreik dëst Joer dobäi war, well den OGBL war och e wichtige Bestanddeel dëst Joer den 8 Mäerz an dat war esou eng schéi Manif an et war virun allem och eng Manif, déi gewisen huet, dass et eng Ligen ass, dass Lëtzebuerg et net an der DNA hat ze manifestéieren, well einfach esou aus dem Näischt koume 5.000 Fraen op d'Strooss a Männer, déi sech fir d'Gläichberechtigung agesat hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, nieft den Aarbechtszäiten, wat ass dat Zweet, wat de Core Business vun der Gewerkschaft ass? sinn et d'Lëin. An den OGBL setzt sech an, säit senger Grënnung, fir eng méi gerecht Gesellschaft. Eise Kampf fir eng méi gerecht Verdeelung vun dem geschafene Räichtum, ma dee fänkt eebe mat enger staarker, gudder, offensiver Lounpolitik un. An dat heescht op Lëtzebuerg, Index, Mindestloun, Kollektivverträg. Ee Saz zum Index, brauche mer haut net vill driwwer ze soen. Den Index ass a bleift eng rout Linn fir den OGBL. Mir hunn en an den leschte 5 Joer verteidegt contre vents et marées. Mir hate Recht. Mir hunn eis duerchgesat. An der zweeter Tripartite gouf den Indexmechanismus erëm komplett retabléiert. An duerfir bleift d'Devise vum OGBL och an deenen nächste fënnef Joer, Kolleeginnen a Kolleegen, Fangeren ewech vum Index! Zweete Volet, Mindestloun. En ass immens wichteg. En ass indispensabel, och fir Kolleegen, déi net an engem Betrib ouni Kollektivvertrag schaffen. Mee mir wëssen awer och alleguer, Deen, deen eng Aarbecht huet, dee muss och kënne vun senger Aarbecht liewen. An dat geet net, mam Mindestloun geet et net duer zu Lëtzebuerg. De Mindestloun ass ze déif, e läit ënnert deene véier Krittäre vun der europäescher Direktiv. E läit ënnert dem Referenzbudget vum Statec, deen ee jo brauch, fir ze iwwerliewen, wann ech et wëll esou soen, fir dezent ze liewen, an e läit nach vill, vill méi wäit ënnert deem erschafene Räichtum vun deene Leit, déi all Dag musse fir de Mindestloun schaffe goen. An alles dat geet net! Et geet net! Den OGBL fuerdert eng strukturell Erhéijung vun 10 Prozent vum Mindestloun. A mir brauche méi en héije Mindestloun, souguer Europa seet eis dat haut. Mee nee, den Här Mischo net. Heen ass emol net bereet, mat senge Kollege vum Patronat hei eppes ze maachen, fir déi Situatioun vun de schaffende Leit ze verbesseren. Zu Lëtzebuerg si se bal 15 Prozent, déi sougenannte Working Poor. Dat ass Plaz eent an Europa. Traurege Rekord. Am Sport ass dat vläicht gutt, mee hei ass dee Leschten dee Beschten. An dat drëtt Element vun enger gerechter Lounpolitik, dat sinn eis Kollektivverträg. An da si mer beim Thema. Si suerge fir besser Léin, fir méi gerecht Léin. Mir verhandelen am Moment e puer honnert Kollektivverträg. Dat ass eng vun eisen Haaptmissiounen. Dat ass eng mega Aarbecht, déi do geleescht gëtt, eng grouss, eng wichteg Aarbecht, fir datt d'Leit, déi schaffe ginn, och endlech e gerechten Undeel un deem geschafenen, erschafene Räichtum kréien. An duerfir brauche mer méi Kollektivverträg, mir brauche méi sektoriell Kollektivverträg. D'Europäesch Kommissioun huet dat dann elo erkannt. Gëschter war de fréieren Europakommissär, den Nicolas Schmit hei, deen eis nach eng Kéier iwwert de Sënn och an de Grond vun der Direktiv informéiert huet. Lëtzebuerg huet dann iwwert d'Direktiv elo eng Verflichtung, e Plan d'action ze maachen, fir op minimum 80 Prozent Couverture vun de Kollektivverträg ze kommen. Déi musse mat de Gewerkschafte verhandelt ginn, by the way, duerch iwwert déi Direktiv. An d'Approche vun der Regierung ass kloer, de Contraire ze maachen vun deem, wat muss gemaach ginn. Zënter Jore fuerdere mir elo, datt d'Gesetz iwwert d'Kollektivverträg muss ugepasst ginn, well d'Betribslandschaft huet sech och weiderentwéckelt. D'Gesetz ass haut net méi zäitgemäss, et schränkt elo schonn eis Verhandlungs a Vertragsfäegkeet an. An d'Resultat dovunner ass, datt mer Ëmmer méi Leit hunn, déi vum Kollektivvertragswiesen ausgeschloss sinn. Quasi ee vun zwee Salariéen awer hei am Land hu kee Kollektivvertrag. Si sinn domadder ausgebremst, wat d'Entwécklung vun hirem Loun ubelaangt, vun hiren Aarbechtszäiten, vun hiren Aarbechtsbedingungen, vun hire Congéen, d'Recht op Weiderbildung, Aarbechtsplazsécherheet, Matbestëmmung an alles dat, wat mir an de Kollektivverträg nach verhandelen. A wat mécht eis Regierung an deem do Kontext? Si gräift eis un! Et ass net ze gleewen, si gräift eis Verhandlungskompetenz un, dat exklusiivt Recht vun de Gewerkschaften, fir d'Kollektivverträg ze verhandelen, géint d'Definitioun vun der europäescher Direktiv. A si wëll och nach d'Verhandlungsinhalter vun de Kollektivverträg ofschwächen. Mee, Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass dee gréissten Ugrëff, dee se kënne maachen. Dat ass e frontalen Ugrëff géint d'Lëtzebuerger Gewerkschaftszeen. Wee sech géint eis Verhandlungsrechter stellt, ween d'Gewerkschaftsbewegung iwwert d'Gesetz iwwert d'Aarbechtsrecht wëll schwächen, dee stellt sech frontal géint all d'Aarbechts an d'Lounbedingung vun de schaffende Leit hei zu Lëtzebuerg. Dat ass eng sozial Krichserklärung géint d'Salariat a géint seng national representativ Gewerkschaften. Dat ass eng Attack géint déi sozial Brandmauer, déi mer sinn. Duerfir, Eise Message ass kloer, Här Premierminister, Haalt op, d'Gewerkschaften unzegräifen! Haalt op mat Ärem Plang, se ze schwächen! Organiséiert endlech e seriöe Sozialdialog, fir méi Kollektivverträg am Land ze kréien! An denkt ëmmer drun, Deen, dee sech haut un der Gewerkschaftsbewegung wëllt vergräifen, mee dee mécht näischt anescht wéi eis Demokratie an d'Zukunft a Gefor ze setzen. Net mat eis! Do wäert mir eis wieren, zesumme, gestäerkt, mat alle Moyenen a bis zum Äussersten. Kolleeginnen a Kolleegen, nieft der Lounpolitik, do gëtt et awer nach eng zweet Manéier, d'Verdeelung vum geschafene Räichtum méi gerecht ze maachen, dat sinn d'Steieren. Eng grouss Steierreform, bon, ass ugekënnegt, mee dat schonn immens laang. Si ass och néideg, well eise Steiersystem ass fundamental ongerecht. E benodeelegt virun allem déi schaffend Leit, d'Famillen. Mee déi Steierreform, och do muss am Virfeld mat de Gewerkschaften diskutéiert ginn. Den Här Frieden seet eis, dass Steierpolitik, d'Wuert seet et jo, dat ass Politik, dat maache mir alleng. Dat ass en No-Go. An dozou gehéiert et och, dass net ebe mol ni vue ni connu unilateral vun zwee Ministeren eng Pressekonferenz aberuff gëtt, fir matzedeelen, dass ee lo quasi d'Stock-Options erëm wëll aféieren. An dass een den High Net Worth Individuals, mir hunn a gëschter driwwer geschwat, nach weider 100.000 Euro Steierkaddoen op de Kapp wëll maachen, dat ass jo verréckt, dat ass aberrant. Eng Steierreform, déi muss elo endlech fir méi Gerechtegkeet suergen an net nach méi Ongerechtegkeeten. An dat seet esouguer d'OECD. An dat ass net bekannt, also si sinn net bekannt als eis grouss Kollegen. A si soen och, dass mir ee vun de ongerechteste Steiersystemer eis de Memberslänner hunn, muss ee sech virstellen. A mir hunn Ongerechtegkeeten op immens villen Niveauen. Mir wëssen dat, d'Privatleit bezuelen ëmmer nach méi Steiere wéi d'Betriber, an dat obwuel mer wëssen, datt d'Gewënner vun de Betriber jo méi héich si wéi d'Paien. Zënter méi wéi 30 Joer geet d'Betribsbesteierung munter weider erof. D'Relatioun geet also ëmmer méi an där Relatioun ëmmer méi no ënnen. Zweetens ginn d'Salaire méi héich besteiert wéi d'Revenue vum Kapital, déi oft bal ganz steierfräi sinn. Drëttens ginn och am Steierbarème déi niddereg an déi mëttel Akomme relativ gesi vill méi besteiert wéi déi vun deenen héijen. Véiertens, eis Léin gi besteiert, de Besëtz net. A mir wësse ween dovu profitéiert. Well contrairement zu deem wat verschidde Regierungsvertrieder mengen, et sinn net déi Leit mat der Mindestrent oder déi mam Mindestloun déi vill besëtzen an déi vill Aktien hunn oder Erspuertes oder Immobilien. A fënneftes, Ongläichheeten tëschent de Residenten an de Grenzgänger, déi bestinn weider, déi ginn nach weider erop. Här Roth, il y a du pain sur la planche, wann Der wëllt méi Steiergerechtegkeet, well méi Netto vum Brutto, respektiv esouguer deelweis 100 Prozent Netto vum Brutto, dat gëllt am Moment just fir déi Räich a fir d'Grousskonzerner. Den OGBL fuerdert ënner anerem, datt d'Gewerkschafte musse mat agebonne ginn am Virfeld vun der Diskussioun iwwer d'Steierreform. Da brauche mer méi gerechte Steierbarème, deen déi niddreg an déi mëttel Revenuen entlaascht, deen déi héich Revenue méi belaascht. Dëse Barème, dee muss dann awer och automatesch un d'Inflatioun ugepasst ginn. Och hei ass nach Nachholbedarf. D'Crédit d'impôten, net ze vergiessen, déi mussen och un d'Inflatioun ugepasst ginn. Mir fuerderen och e Stopp vun den éiwege weidere Baisse vun der Betribsbesteierung. Mir missten och emol eng seriö Analys maachen, wat dat da bruet huet. Mir fuerderen d'Remaféierung vun der Verméigenssteuer fir d'Privatleit, eng progressiv Verméigenssteuer, esou datt keen Normalstierflechen dovunner betraff ass, hei si mer bei deenen, déi ganz uewe sinn an déi ganz vill besëtzen, d'selwecht bei der Ierfschaftssteuer, mir viséieren net den Normalstierflechen an den Normalverdinger. Mee hei mussen och déi, déi vill hunn, och méi bäidroen. Mir si géint weider Steierkaddoe fir Groussverdringer. Mär verlaangen endlech eng steierlech Gläichbehandlung vu Salairen a Kapital. An d'Regierung schlussendlech muss dofir suergen, dass et net zu Benodeelegunge kënnt vun eise Grenzgänger. Ech soen et just an engem Saz, well mir wëssen et alleguer heibannen, Iwwer 200.000 Leit all Dag, all Dag, Fueren iwwert d'Grenz, stonnelaang am Stau, fir eist Land hei weider ze beräicheren. Si bezuelen hir Steieren hei, si bezuelen hir Cotisations sociales, si maachen de Räichtum vun eisem Land mat aus an d'Finanzéierung vun eisem Sozialstaat, vun eiser Sécurité sociale. An den OGBL fuerdert, dass et endlech ophéiert mat der Diskriminéierung. Eng Steierreform, déi muss fir méi Gerechtegkeet suergen a si muss natierlech dem Staat déi néideg Moyene ginn, fir Investissementer an d'Zukunft ze maachen. Et ass evident, datt déi, déi vill hunn, och musse méi bäidroen, well d'Defie si grouss, Gesondheet, Educatioun, Logement, Ëmwelt. An och bei de Pensiounen, Kolleeginnen a Kolleegen, kommen Defien op eis zou. A contrairement zu deem, wat ëmmer erëm behaapt gëtt, verschléisst den OGBL an och den LCGB sech iwwerhaapt guer kenger Diskussioun. Well et ass och total normal, dass, a legitim, dass d'Depensë fir d'Pensiounen erop wäerte goe vun den nächste Leit an den, an de vun de Leit an den nächste Joren, well vill Leit an d'Pensioun ginn. An an enger éischter Phas kënne mer jo do op déi enorm Reserven zrëckgräifen, déi si jo dofir do. An och iwwer zousätzlech Finanzéierungsquelle muss mer kënne schwätzen. Mee et däerf op kee Fall erëm um Bockel vun de Leit an den nächste Generatiounen ausgedroe ginn. Mir hunn duerch déi lescht Pensiounsreform 2012 scho vill verluer. Déi Jonk vun haut verléieren duerchschnëttlech 400.000 Euro op hir Pensiounscarrière. Esou vill dozou. Do ass och gesot ginn, déi Reform ass fir déi Jonk. Esou wéi haut. A wann de System, Kolleeginnen a Kolleegen, finanziell net méi opgeet, da musse mer Recettë schafen. Et ass méi wéi logesch. An d'Gewerkschaften hunn eng ganz Rei Proposen an Iwwerleeunge gemat, mir hunn déi eragereecht, wéi mer de System kënnen laangfristeg ofsécheren. An dat ass responsabel, dat ass eng seriö Approche. Mee ech kann Iech eppes soen, Dat, wat d'Patronat mécht, dat ass komplett an total onverantwortlech. Si refuséieren och nëmmen iwwer Cotisatiounserhéijung oder aner Recetten ze diskutéieren. Si wëllen einfach d'Renten ëm weider 30 Prozent kierzen, fir datt dono déi Jonk an hir privat Versécherung investéieren, déi de Leit guer net vill bréngen, mee just d'Täsche vun den Aktionäre fëllen. An donieft wëllen si och nach déi direkt staatlech Participatioun. un dem ëffentlech-rechtlech solidaresche Pensiounssystem erofsetzen an iwwert dëse Wee an hirem Interesse Staatsgelder an hir eegen Täsch fléisse loossen. Si sichen net no Léisunge fir déi grouss Majoritéit, si siche just no Léisunge fir déi happy few. An dobäi stelle grad eis sozial Versécherungen e groussen Deel vun der Attraktivitéit vun dësem Land duer. Dat schéngt awer vu Patronatssäit ëmmer erëm vergiess ze ginn an direkt op d'Spill gesat ze ginn. An hei och kann een nëmme feststellen, punkto Moderniséierung, dass d'Patronat an d'Politik total réckschrëttlech handelen. Vu moderner Wirtschaft näischt ze gesinn. Si wëllen d'Pensioune vun eise Kanner op den Niveau vun eise Grousselteren zeréckkatapultéieren. Alt erëm eng Kéier dreemen si vum leschte Joerhonnert, Kolleeginnen a Kolleegen. Et ass verantwortungslos, déi Jonk géint déi Al auszespillen. fir Panik ze maachen. Et ass verantwortlungslos, wann ee sech strikt dogéint wiert, fir wëlle méi Recetten ze schafen, an dann nach mat falschen Zuelen hantéiert, wat den Niveau vun der Pensioun betrëfft. E System, dee séchert een of, andeem een e stäerkt, a sécher net, andeem een e schwächt. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, mécht een zu Lëtzebuerg am Sozialdialog. mat de Sozialpartner, déi de System opgebaut hunn, iwwer honnert Joer entwéckelt hunn, déi en zu deem maachen, wat en haut ass, déi en och nach bezuelen. An dat mécht een net an enger geféierlecher Schäindemokratie, déi eis Regierung awer elo grad hei bedreift. An ech ginn haut net méi laang drop an, mee hir Online-Aktioun schwarzmarkt.lu, bezuelt mat 150.000 Euro oder méi vun eise Steiergelder, Déi soll elo de richtege Sozialdialog, eise Sozialdialog an den Eck drécken. An nodeems dee Schoss no voll no hannen lass gaangen ass vum Schwätzmat, sollen elo einfach déi majoritär Äntwerten, déi hinnen net gefalen, déi der Regierung alles anescht wéi arrangéieren, déi ginn dann ignoréiert an da gëtt da gesot, déi soe jo all dat selwecht, déi gëllen dann als eent. Mee dat geet net, Kolleeginnen a Kolleegen. Mam OGBL wäert et zu kengem Renteklau kommen. Mir sinn och hei op engem Punkt vun der Geschicht ukomm, wou et ëm alles geet. Et geet ëm alles. Mir mussen eise staarken, ëffentleche, solidaresch finanzéierte Pensiounssystem mat alle Moyene verteidegen. Et ass ee vun de gréissten Errungenschafte vum Salariat. E steet matzen an der Fro, am Mëttelpunkt vun der Verdeelungsfro. Mir mussen et maachen, fir eis, fir déi kommend Generatiounen, fir d'Wuel vum Land, fir de soziale Fridden an a vollster Verantwortung vis-à-vis vun all deenen, déi eis Sécurité sociale zu deem gemat hunn, wat se haut ass, an eng Regierung, dee mol net vun engem Drëttel vun de Leit, déi hei wunnen a schaffen, gewielt ass, dee virun de Wahle kee Wuert iwwert d'Rente verluer huet, déi haut respektlos géint d'Gewerkschafte facht, déi de Lëtzebuerger Sozialmodell am gaang ass ofzebauen, ma déi huet absolut keng Legitimitéit, fir de Generatiounevertrag futti ze schloen, Kolleeginnen a Kolleegen. Dat wäerte mir net zouloossen. Bei der Diskussioun ëm d'Gesondheetskeess ass et leider ähnlech. Hei gëtt wéi gesot léiwer e Kampf géint déi Krank gefouert wéi géint d'Krankheet. A wann eis Gesondheetskeesen e Problem hunn oder eidel riskéieren ze ginn, dann ass dat mat Sécherheet net d'Schold vun deene Kranken. Déi kënnen net dofir, déi si bestrooft genuch. A mir erënneren drun, dass och den Optrag, den Haapt, d'Haaptmissioun vun der Gesondheetskeess ass, déi Krank ze schützen, se opzefänken. An och hei dierfen nei Finanzéierungsméiglechkeete keen Tabu sinn. Hei bitt sech jo en Deplafonnement vun de Cotisatiounen bei de Sachleeschtungen un. Dat wär jo en plus eng sozial gerecht Mesure, eng solidaresch Mesure Well déi Secteuren aus der Ekonomie, wou méi niddreg Léin bezuelt ginn, déi wäeren net betraff. E bësse Solidaritéit vun der Finanzplaz vis-à-vis vum Horeca an dem Commerce, dat wär och emol schéin, wär eppes Neies. Well och hei brauche mer eng Stärkung vun eisem System, engem System, deen och weiderhi muss an engem Modell Tripartite geréiert ginn, deen net däerf privatiséiert ginn. A wann de medezinesche Fortschrëtt do ass, dann ass dat normal, dass et eppes kascht an dann dierfen hei keng Spueriwwerleeungen, ekonomesch Iwwerleeungen iwwerweien. Alles anescht, Kolleeginnen a Kolleegen, ass Non-assistance à la personne en danger. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Inegalitéite sinn nach ëmmer héich zu Lëtzebuerg an déi éischt Amtshandlung vun der Regierung, Dir huet hei direkt den Toun uginn. Et ass nämlech direkt ugaangen mat der Bekämpfung vun der Aarmut, mee leider war et eng Bekämpfung vun den Äermsten mat enger polemesch bedriwwener Politik géint Heescherten. Awer eng Bekämpfung vun der Aarmut par konter, déi léisst nach ëmmer op sech waarden. Do gëtt et keng Pläng, näischt Konkretes. Den Aarmutsrisiko, dee klëmmt konstant weider a weider, virun allem bei de Kanner. E ganz traurege Constat, Essen extrem héich am internationale Verglach. Awer eng Kannergelderhéijung, dat schéngt fir d'Regierung en Tabu. Dat muss een eis erklären, ech verstinn et net. An dobäi hu mer nach ëmmer e Retard bei der Upassung vum Kannergeld, well se jorelaang desindexéiert war. Datt et elo haut indexéiert ass, dat ass eisem onermiddlechen Asaz ze verdanken, eisem Sträit iwwer Jore fir eng Reindexéierung an eng Upassung vum Kannergeld ze kréien. Mee awer déi jorelaang Desindexéierung, déi huet awer e Wäerteverloscht matbruet. Doduerch ass d'Kannergeld devaloriséiert ginn an ass duerch esou laang an den Täsche vun de Famillen zerwéiert ginn, wou haut e grousst Lach geschaf ginn an och do muss retroaktiv nach eppes passéieren. Déi sozial Situatioun zu Lëtzebuerg, si huet sech verschlechtert. Dat huet esouguer d'Europäesch Kommissioun elo gesinn an déi eis mëttlerweil de béise Fanger weist. An och wa mer gesot kréien, et ass eng schwiereg konjunkturell Situatioun, steet Lëtzebuerg global gesi wirtschaftlech ganz gutt do. Wéi mer wëssen, zweethéchste Produktivitéit an Europa, zweethéchste Bénéfice pro Salarié, niddreg Inflatioun, niddreg Staatsschold an esou weider an esou virun. Awer sozial gesinn, do gesäit et ganz anescht aus. Do krute mir elo carrément déi giel Kaart vun der Europäescher Kommissioun. An hirem Tableau bord social, do ginn et 17 Indicateuren, wou si moossen, an do steet Lëtzebuerg aacht Mol net gutt do. Ganze aacht Indicateuren, wou mir net dat erfëlle wat misst sinn. Dat ass déi drëtt schlechtste Plaz an Europa. Dat ass krass. Hannert eis si just nach Rumänien a Griichenland. Do muss ee sech Froe stellen. An do muss een d'Fro stellen, Kolleeginnen a Kolleegen, léif Regierung, wéini gitt Dir endlech wakereg? Wéini maacht Dir hei eppes? Dat ass inakzeptabel. An ee vun deene grousse Problemer an der Fro vun den Inegalitéiten a vun der Aarmut ass sécher nach ëmmer de Logement. An ech mengen, et geet wierklech duer mam Gepléischters. Et geet och elo duer mat weidere Mesurë fir de Promoteuren hir Margen ze erhéijen. Hei feelt et manifestement u politescher Volontéit, dat ass kloer. Et feelt de politesche Courage, fir seriö an aschneidend Mesuren ze huele géint d'Spekulatioun. Mee de Problem ass, d'Politik wëll senge Kolleegen jo näischt Béises. Dat kéint jo um nächste Grillfest fir ganz schlecht Stëmmung suergen, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir brauchen endlech eng seriö Besteierung vu Wunnengen an Terrainen, déi eidel stinn. Déi Spekulatioun muss gestoppt ginn. Mir brauchen e seriöt Loyersgesetz, eent, wat säin initialen Zweck erfëllt, de Loyer ze schützen. De Staat an d'Gemenge mussen massiv an de soziale Wunnengsbau investéieren. Hei geet et schliisslech och ëm d'Jugend vun eisem Land. Mee komescherweis Ass d'Jugend vun eisem Land awer net um Logementsdësch invitéiert, obwuel de Problem vum Logement fir si aktuell vill méi dramatesch ass wéi dee vun de Rente, gell? Mee vläit ass de Problem vum Logement an der IGSS-Prognose jo 2070 scho geléist an duerfir ginn se net méi do invitéiert. A contrairement zu deem wat néideg wär, huet d'Regierung, an et ass net ze gleewen, den Invest an de Logement abordable am Budget pluriannuel fir déi nächst Joren zeréckgeschrauft. Ouni Erklärung gëtt och kee Sënn. An erschreckenderweis ass dat selwecht geschitt bei der Ëmwelt a bei der Klimapolitik. Hei soll an Zukunft einfach manner investéiert gi wéi geplangt. Eng ganz Rei Hëllefe sinn zréckgeschrauft, sozial Krittäre feelen nach ëmmer. Den Här Frieden seet, Ëmweltpolitik, déi soll de Leit Spaass maachen an net nerven. Mee deen eenzegen, deen déi dote Politik am Moment Spaass mécht, dat ass eisem Finanzminister, Kolleeginnen a Kolleegen. Ëmweltschutz, Klimaschutz ass en zentralen Enjeu, och fir den OGBL. Den OGBL steet voll hannert de Klimaziler. D'Ëmweltkris trëfft och an éischter Stell déi vulnerabelst Leit op der ganzer Welt, awer och hei zu Lëtzebuerg. An duerfir muss d'Politiken an deem Beräich sozial gerecht sinn. Hei komme riseg Käschten op eis duer an deenen nächste Joren. Déi Präispolitik, déi do gemat gëtt, déi dierf op kee Fall zu weidere sozialen Ongläichheeten an Ongerechkete féieren. An et ass an Tonne vun Etüde bewise ginn, och hei zu Lëtzebuerg d'ailleurs, datt et déi Räich sinn, déi mat den décken Akommes, déi och am meeschte verschmotzen. Dann ass et och logesch, dass si am meeschte bezuelen an net déi, déi sech souwisou déi nei Technologien net kënne leeschten, well et éischtens nach ëmmer kee Préfinancement besteet, dee seriö ass, well de Prêt climatique à taux zéro ofgeschaf gouf, well d'Hëllefe fir déi niddereg Leit einfach net duerginn an op der anerer Säit déi, déi souwisou genuch hunn, déi kréien och nach den décksten Tesla matfinanzéiert, Kolleeginnen a Kolleegen. De Klimawandel ass och zu Lëtzebuerg ukomm. Mir wëssen et alleguer, dat huet mëttlerweil jiddereen agesinn. En huet och en negativen Impakt op eis Aarbechtskonditioune scho, virun allem vun deene Leit, déi vill dobausse schaffen. An hei bräichte mer besser Gesetzer. Dat ass jo och de Rôle vum Aarbechtsrecht, d'Leit ze schützen, déi an engem Aarbechtsverhältnis stinn. Dat ass jo, dofir ass d'Aarbechtsgesetz do. Si si jo dee schwaachen Deel, deen an dem Lien de subordination mat engem Patron. Dat ass, dat misst passéieren. Et misst och eng legiferéiert gi fir d'Scheinselbststännegkeet vun de Plattformaarbechter dogéint virzegoen, well déi schaffen ënner prekären Aarbechtsbedingungen. Hei kéint een esou modern virgoen. Mir missten d'Aarbechtsrecht allgemeng un d'Digitaliséierung upassen. Mir brauche méi Matsproocherechter. Mir brauche méi Recht op Weiderbildung an esou weider an esou viru. Mir hu vill Ideeën, wéi een d'Aarbechtsrecht richteg kéint moderniséieren. Mee nee, den Aarbechtsminister, dee wëll léiwer d'Aarbechtsrecht opweechen an d'Gewerkschaften un de Rand drécken. A wa mer da bei den Attacke sinn, da kommen ech zu där leschter an där rezenter. Grad rezenteste Attack, déi kënnt vum Här Gloden. Nodeems hie sech jo fir d'éischt géint d'Heescherte staark gemat huet, geet en elo un d'Manifestatiounsrecht. Mir hu gëschter scho vill driwwer geschwat. Hei geet et och ëm Demokratie, gell? Hei geet et och ëm Meenungsfräiheet an ëm Gewerkschaftsfräiheet a Gewerkschaftsrechter. Dat wat hei passéiert, dee Projet de loi ass eng Afrostellung vun den demokratesche Rechter, vu Mënscherechter. Déi Afrostellung kann ee vläicht eng gewësse Logik hu well als éischt geet een un d'Rechter vun de schaffende Leit an dann a vun de Gewerkschaften an da geet een un hiert Recht fir sech ze wieren. Esou gesäit elo wuel d'Demokratie-Verständnis vun eiser Regierung aus. Mee neen, net mat eis an hei muss mer eis wieren. Hei musse mer, Kolleeginnen a Kolleegen, och vun alle gläichgesinnten a befrënnten Organisatiounen zesummenhalen. Hei muss déi ganz Zivilgesellschaft zesummenhalen a sech manifestéieren. Esou geet et net, Kolleeginnen a Kolleegen! An dann halen ech op mat enger Konklusioun, déi e bëssen souwisou sech erëmspigelt an all deem, wat mer gëschter an haut scho gesinn hunn. Mir erliewen nei Zäiten. Mir sinn an enger Zeitenwende. Mir erliewe weltwäit eng Verschibung, eng Verschibung vun de Muechten op d'Säit vun deene Wéinegen, déi bal alles besëtzen. Dat ass, dat ass esou beim Trump, dat ass och esou beim Putin, bei alle Krichsdreiwer, dat ass och esou bei de rietsextreme Kräften. Dat hu mer ganz laang a gutt gëschter erkläert kritt. An dat ass awer och esou bei all deene Kräften an Europa, déi sech hir Politik vum Patronat diktéiere loossen. Och do ass et dee selwechte Phänomen. An eng Regierung, déi sech offen zum Patronat bekennt, déi, wou de Premierminister sech selwer als CEO betitelt a wou den Wuertgebrauch vun UEL a vun de Ministeren identesch ass, same storytelling, géifen se soen, An mir op där anerer Säit, mir, déi op där anerer Säit stinn, mir op der Säit vun deene Villen, net op déier vun den ieweschten engem Prozent. A wéi scho viru fënnef Joer gesot, kämpfe mir for the many, not for the few, fir déi, déi net d'Muecht Merci. Kolleeginnen a Kolleegen, Fir déi, déi vläit net d'Muecht vum Geld a vum Kapital besëtzen, mee déi déi Muecht vun hei besëtzen, déi Muecht vum Kollektiv, well och dat ass eng Fro vun der Ëmverdeelung, vun der Ëmverdeelung vum Kräfteverhältnis. Mir sinn op engem Turning Point ukomm, wou et heescht, alles oder näischt. Mir kënnen elo Réckschrëtt an en anert Joerhonnert wielen, wéi mer et oft gesinn hunn, oder soziale Fortschrëtt no vir. Mir kënnen elo Schwächung vu Gewerkschaften a Salariat oder sozial Gerechtegkeet endlech kréien. Mir kënnen elo autoritär Politiken an totalitär Regimmer oder richteg Demokratie verteidegen. A Kolleeginnen a Kolleegen, dee Choix do, dat ass keng Fatalitéit. Mir alleguer, jiddereen Eenzelen heibannen, mir sinn et, déi deen Ënnerscheed kënne maachen a mir wäerten e maachen, Kolleeginnen a Kolleegen. Fir eis Kollektivverträg, fir eis Kafkraaft, fir eis Renten, fir gereegelt Aarbechtszäiten, Fir eng gutt Gesondheetsversuergung, fir bezuelbart Wunnen, fir eist Manifetatiounsrecht, fir eis Rechter insgesamt an eis Fräiheeten, fir eis Demokratie, well och déi steet um Spill, fir eise Lëtzebuerger Sozialmodell, all zesummen, all zesummen op eis national Manifestatioun vum Front syndical, OGBL an LCGB. Schreift Iech den 28 Juni déck a fett an de Kalenner. Mir zielen op jiddereen. Eenzelnen vun Iech, et kënnt op jiddereen Eenzelnen un. Mir brauchen datselwecht Engagement an déiselwecht Leidenschaft, déi mer ëmmer erëm an der Geschicht bewisen hunn. Elo ass et souwäit. Vive déi schaffend Leit, vive déi Pensionéiert, vive den OGBL a vive déi gemeinsam Gewerkschaftsfront!